Semak jaku Malaysia lah masa nya Malaysia lah sekup besai agi lah kitai ulih betan enam bulan ja ngah kitai ditu walaupun anchur tapi beras kitai beras bukit memang nyamai lah memang nyamai nya. Nama utai antara pekara ke dikemeratka dalam safety and health dalam agriculture tu?
Mungkin sida ulih minta ba hospital nama kebuah LD nama kebuah nama enda konten kimikal ke bisi adakah Ya, nya ya. imbop enggau Podcast Pemansang Yeah Yeah Yeah Podcast Pemansang Yeah Yeah Yeah Podcast Pemansang Selamat datai ngagai podcast pemansang episod ia ke numbur 8. Okey, sekali tu aku deka begulai enggau kita uh, bisi kelainan mimit. Iya kerjaya ukai mina jadi safety tang mayuh agi kerjaya bukai ke deka dikunsi ngagai kita semua. Ok nyadi keterubah iya anang enda like, comment enggau subscribe dalam channel tu. Ok lalu dalam episode tu uhh baka biasa sponsor utama nya ari aku empu dealer emas Public Gold. Enti kita berminat ka nyimpan emas begulai enggau Public Gold kita tau kontak aku. Number bisi engka aku ba screen dek lagi. Okay nyadu uh, nyadi uh, sponsor yang kedua ianya uh, Thinkers Hub. Nyadi Thinkers Hub tu ianya uh, siti uh, training provider yang ke bisi ba Kuching Sarawak tu nyedia ke macam mayuh latih kelebih lagi ngai kita ke ka uh, bekerja dalam bidang construction atau ke bidang-bidang bukai ke bersangkut paut engko nya. Okey. Uh, ngarap kita semua anda anda subscribe eh, ngagai channel aku tu. Uh, lalu Ba podcast tu mega, podcast ke lapan tu, semua utai ke bisi peda kitai ditu endang sigi di sponsor ulih Thinkers Hub. So terima kasih ngagai Thinkers Hub udah nyediaka fasiliti, nyediaka tempat endur kitai ngaga podcast kali tu. Ok, aku enggai masau masa enggai muai jam mayuh kitai deka pekala enggau guest. Okay. Uh, podcast pemansang episod ke-8 sekali tu. Alright, ba depan ku itu bisi boleh madah ke diri empu tuan, siapa nuan? Uh, nama Idan anak Salang. Oh. Okay, uh, datai saritok laban ka ka meri uh, penemu lah. Ya, penemu, betul. Saka uh, sharing lah, sharing kau berkeni pengalaman uh, dalam kejaya ataupun pengalaman hidup ke diri tu. Ya, betul, uh. betul.
Laban Ke ke diatu kemaya hari tu mayuh macham challenging mayuh macham saingan kitai ka ngulih kereja nyadi kebuah siti kitai ngaga podcast pemansang tu ka bekunsi ngagai bala mayuh ke lebih-lebih agi bala nembiak ke baru lepasan sekula sida ke baru abis SPM tauka baru pansut ari universiti tau bisi guide. Ari cerita ke dikunsi kitai baka kes hari tu lah tuan.
Ya, ngagai kita ke bisi dengar podcast tu, aku ka share share kita lah, share lah. Share kita baka ni pengalaman aku dalam kejaya daripada aku kereja ari ba perintah then aku pulai ngagai industri then dalam masa yang sama aku ulih nukar bidang kereja aku lah daripada agriculture ngagai construction. ngagai electrical okey okay. so bekeni aku ka uh, ka bagi masa uh, ka bagi belanja mm. nya mai dikumbai kita mesti ka bisi management lah pengurusan lah ya betul ya. betul okey sebenarnya tuan kita ka berkelala ngau lebih dalam lagi boleh kemadah boleh namadah hari ni penasai penatai asal tuan tu Uh, menua asal Tari Kapit uh, Hari Sungai Munjung lah uh, Sungai Munjung Hari Kapit So uh, Besekula pun dia kapit nya neh nyambung neh nyambung belajar ngagai ngagai benua bukai lah ngagai yeah. semenanjung then pulai baru ke Sarawak mm-hmm. udah habis belajar tadi uh, terus gawa terus boleh pengawa yeah. terus boleh pengawa ba uh, Jabatan Pertanian Semenanjung Malaysia mm. tapi uh, di post di posting orang ba terubah suba di bahagian kawa eh bahagian kawa sedia padi dan beras sibu okey Um nyadi Um mangku pengawa Um penulung pegawai pertanian lah ba sibu iya ba sibu tapi tu under kementerian pertanian lah ukai under jabatan pertanian Sarawak lah oh nyadi Um jabatan enggau kementerian tu bisi beza utai nya Um bisi. Bisi beza enti kementerian tu iya tu kira besai agi lah baka keluarga besai lah family iya lah then dalam family nya bisi anak indu anak laki baka nya lah so jabatan tu sub daripada kementerian lah baka kementerian kementerian pertanian tu iya bisi jabatan pertanian iya bisi jabatan perikanan iya bisi jabatan beterina ke nya tadi nya beza iya tadi lah. Nyadi pulai baru ngagai kenang cherita nuan besekula sebab sebedau nuan nya gawa ba agriculture tu. Bisi enda pelajar bukai ke besangkut paut enggau agriculture tu ba universiti ke apa? Uhh bisi.
Aku sigi ngambi bidang agriculture ba terubah iya ba enti kita nemu nama tu Institut Pertanian di Semenanjung lah. Aku nadai nasib. bulih ba Sarawak yeah. uh, taja pun aku bisi interview bisi minta lah tapi mungkin rezeki aku ba Semenanjung so aku belajar dia 2 tahun ngambil sertifikat ba dini tu ah, ba Institut Pertanian uh, Bumbung lima ba Penang lah ba Penang ba Penang oh. dan udah aku nyambung agai diploma mm-hmm. so habisnya aku terus uh, boleh kerja lah mm. so masanya um, kerja pertanian tu kira laku lah masanya sebab maya yeah, kami yeah. tu ya. sebab lah yeah, ya. yeah. Um, nanti dia bersenanyung Kira setiap distrik bisi Jabatan Pertanian sama ga aba ku kebuah Sarawak lah. Actually aku nadai nasib bulih aba Sarawak lah. Actually aku bisi interview dua kali ba Sarawak tapi nadai nasib lah. So then aku masa nya aku nadai kerja so aku ngagai Johor. Then dikangau orang interview uh, untuk jawatan yang sama tadi boleh ba semenanjung. Hmm. Tapi diposting orang lagi sibu. Hmm. So bisik ga nasib ku manah dia lah laban pulai ke menua lah. Ya. Oh. Di semenanjung tadi berapa lama duration? Berapa lama gawa? Uh, di semenanjung aku umpai gawa ngau perintah lah. Di semenanjung aku gawa hmm. baka kerja ngau company lah. Oh. Dalam 2 tahun kena experience lah. Tapi nadai ukai bidang pertanian lah, bidang bukai lah. Oh, bidang bukai. Uh, construction lah.
Hmm. Hmm.
Nyo pulai ke Sarawak, pulai ke Sibu tadi baru mangku pengawa ba jaba, uh, Jabatan Pertanian. Ya, pulai ke Sibu tu tadi baru uh, gawa perintah uh, megai pengawa uh, kumbai sida madah nama tu. Kira kami tu enforcement lah. Enforcement, enforcement officer lah. Hmm. Jadi maya nya aku datai dalam tahun 2000 Dua ribu aku udah bisi ba Sibu so kebetulan sebedau taun dua ribu lembaga padi negara di di dimansuhkan so digaga perintah tadi siti opis baru nya dikumbai Kawal Selia Padi dan Beras lah so aku salah seorang staf orang Sarawak ulih kerja di Sarawak masa nya kami posting ka dua iko aja siko di Kuching siko di Sibu okay. Masa nya pengawa aku tadi nyaga lisin kilang padi. Okay kilang padi tu mesti ngayuh report dua bulan sekali ngagai opis so kami ka nemu stock file tadi stock file tu maksud nya tadi berapa berapa tan metric tan padi ke bisi enti nyema. Kitai tu enda rurat lah. Utai tu semina dibai ari lembaga padi negara suba laban maya zaman komunis suba deh. So nya lah tuju utai tu. Nyadi utai tu diguna sampai diatu lah. Agi agi guna ga agi diguna ga laban data tu sigi beguna lah. Enti kitai enda data kitai enda bulih ada exactly amount ke cukup untuk kitai enti enti semua bisi tasah ba menua kitai chunto enda berapa berapa bulan padi kitai chukup di empa kitai beras chukup di empa kitai nya utai ka ditemu perintah lah
becerita pasal tasah tu ri neh biasa nya berapa tan berapa kilo kini anggar anggar ran enti kumulatif kami ngempu data suba lah maya nya suba enti kitai tu tasah. Semak jaku Malaysia lah masa nya Malaysia lah scope besai agi lah. Kitai ulih betan enam bulan ja. Enam bulan. Enam bulan ja kitai maksudnya enam bulan ja kitai bisi stok stok stok beras lah. Hmm. Enti lebih daripada nya susah kitai ke nya maksud yeah, tadi. Yeah. Nya alai perintah mesti ka nemu uh, berapa uh, pemayuh beras kitai ke bedau ba ba stok Iban nya setua perintah ataupun setua sida kilang dia endo. Oh, okay. Menah menah penemu nya. Aku baru nemu utai beza nya bisi stockpile kan. Ya ya ya okay nya aja tuan semina enti deka meda ah, su kelia ah. Dalam taun 2000 nya kitai agi bisi kumbai kilang kilang upah kisa. Kilang upah kisa tu baka dia meda kilang Eh bukan kilang lah baka dia meda injin padi kena kitai rumah panjai nya deh. Ha. Nya dikumbai sida ya upah kisal. Up, nya upah kisah. Laban standard kitai enda sama enggau orang semenanjung. Orang yeah. dian betul-betul ngena kilang ah, daripada harvest, daripada umai tadi baik ngagai ah, kilang hmm. terus boleh jadi beras. Jadi dengan kitai buat rumah panjai tadi ah, kak ditungkuk, kak dijumbai ada nya baru di di kisah kita deh. Hmm. Ah. Nya lah kita yang ngempu ah, volume enggau kita ngempu cara memproses tu nak sama orang. Nya alai beras kita lebih anchur gak daripada beras dian oh nya beza ya lah oh di di semenanjung lebih kasar iya iya lebih manah gak maksudnya iya baka beras premium iya bisi uh, bisi nama tu pemanyai ada oh. pemanyai yang premium lah standard pun lah hmm. dan sidak din pun bisi uh, beras tu boleh dipolish dah oh okay. kita di tu lah lah kita ada dia nemu uh, ingin padi kena kita nya deh yeah. so betul-betul hancur lah hmm. uh, nya lah Nya lah standard kitai. Enti nitih ke standard nya dibai deh ngagai uh, ngurang din. Ngurang din beras hancur nya deh mukut kitai tu nya deh. Ya. Uh, nya pemakai Oh, pemakai jelu nya. Oh, ternakan lah.
Ah, Kita tupi lah. Ah, Okey, tapi okey.
ngah kita itu walaupun hancur tapi beras kita beras bukit memang hmm. nyamai lah. Oh, ya, memang ya. nyamai. Beza yang memang jauh lah. Hmm. Memang jauh dengan beras uh, ah, MR ke Mardi pun ke Embu ke ataupun Jabatan Pertanian pun memang jauh beza lah. Hmm. Daripada testnya lah. Ya, ya. Test iya ada nya um, beras kitai beras padi bukit padi paya kitai tu pun tan ga disimpan daripada beras sida iya lah. Hmm. Beras sida iya naka ga tapi ka di ka di nama tu di dryer dia diangat dia baru ah. Oh, uh, okey okey okey.
So, kenya ya. nya lain yang muda berumah panjai kita kan bisi rumah rumah padi kan ya, ya, ya. dia dah nya. Uh, ah, kan uh. Ah. dikah jaku bidayuh orang bidayuh bisi rumah padi na.

aku tu tadi ngaga enforcement pasal akta lima satu dua akta kawalan padi dan beras ok so dua ribu lima aku dipindah ngagai jabatan pertanian labuan uhh din pindah din din baru masuk jabatan pertanian lah so datai din tadi aku nyaga development lah development maksud tadi aku lebih ngagai pembangunan pertanian lah tetapi section aku tu tadi diberi pengarah tadi maya nya aku lebih ngagai

Masa nya ba Sarawak asai ku empai tu popular lah masa nya. Tahun berapa tadi?
Dua ribu lima.
Dua ribu lima. Ya, dua ribu lima empai popular lah. Hmm. So aku bisi ngaga um, Inu Manyek bu. Inu sarang Inu Manyek. Sarang Inu Manyek. Hmm.
Aku bisi ngaga cacing harimau. Hmm. Aku bisi ngaga uh, dragon fruit. Then aku bisi nanam uhh more or less lah enam hektar uhh nama tu tadi empasa ubi kayu. Oh ubi kayu. Ubi kayu. Ubi kayu tu mayuh bereti sebenarnya mayuh bereti. Mm. So nama kebuah kami ba Labuan suba nanam ubi kayu laban uhh di Labuan mayuh iya bansa Philippine. Ya ya. Mayuh tapi bansa Philippine tu suka makai bubur uhh empasa. Mm. Uhh bubur buah empasa tu. Betul betul. So Mayuh ke kangan ba dian suba lah laban siti ba Labuan tu iya ngempu farmers lah petani iya tadi iya ukai full time petani baka kita ditu sida iya part time. Part time maksud iya tadi sida iya semina betanam betupi maya ujung minggu aja laban ke mayuh orang din kerja enggau industri lah enggau kerja enggau oil and gas tapi sida iya Agi ga ka ngaga pertanian empu projek lah. Ari sida ari sida iya empu ka ngaga pertanian ke tauka insentif ari perintah nya sebenar? Ke mayuh iya din di menua din lah anak sama kitai ba Sarawak din jabatan pertanian tu mayuh ngansak sedia lah. Mayuh ngansak sedia ngasuh sedia betanam sampai siti peringkat aku kala siti projek aku ke last aku pansut ari Sri Aman nya.

Laban sida din iya madah ukai kami ka nanam. Aaa nya lah. So laban kitai sigi amat ka nunjuk ka bahawa projek pertanian tu adalah satu perniagaan. So kitai nukar lah strategi din ngambi pekereja din, pekereja kami empu so kami nulung membaja lah. Amat mih pengawa tu ulih mujur lah ka nya tadi. Sampai dia sekali lah iya enda sama baka menua kitai lah. Mungkin kitai ditu. Ah, rajin mimit lah. Ya. Kitai semenua tu nang sigi pengawa pertanian tu tadi nah. Ya betul. Hmm, jadi sida Labuan tu tadi laban nya mayuh industri. Jadi nyu kurang minat asai ku ngagai indah, uh, ngagai pertanian tu. Ya tuan, laban siti aku meda mungkin ari segi masa lah. Sida oh. nadai masa dan minat bisi tapi masa sida ya untuk adu tanya mungkin hmm, nadai ya, laban sida ya bisi ngagai pengawa.

Sepengudah ne gawa ba labuan tu tadi ne, dini agi career ne udah nya? Ok, aku pindah ari labuan dua ribu semilan, so aku masuk ngagai safety department lah. Oh, safety department. Uhh ngagai safety department ba Sarawak, ba DOSH Sarawak lah. Oh, ari pertanian masuk ngagai ngagai safety. DOSH. Uhh ngagai DOSH lah. Uhh.
Ok. Uhh nama kebuah uhh kami tu di injau ari kementerian pertanian masuk ngagai DOSH masa maya nya. Enti kitai meda pulai baru ke belakang, uh, OS Master Plan 2000 2010 sampai 2015. Hmm. Jadi uh, OS Master Plan masanya ia fokus ngagai agriculture sector. Ya, ya. Maksudnya dia uh, da, dari segi uh, dari segi data keterima dosnya tadi hari hari sida pekeso, hari sida uh, kemalangan aba accident aba agriculture sector memang tinggi. Hmm. Ngalah ke construction mayanya. Oh. Uh, ya, nya alai Kami tu tadi di inyau orang di inyau orang untuk set up unit pertanian aba dos keselamatan pertanian lebih ngagai enforcement lah enforcement tu lebih ngagai educate lah educate baka sida plantation sida nama tu sida ke betupai ke babi betupai ke ikan so kerja kami tadi Masuk agenda sedaia kereja ngajar sedaia baka ni ka comply enggau OSHA lah. Nya lah. Nyadi daripada zero ambil ke chuntoh bisi siti company tu local kami lah kita ibuh company ditu lah. Daripada zero safety sampai sedaia bisi uhh aku keluar asai ku sida udah bisi safety manager grading sida pun udah C mungkin udah B mungkin udah A ditu lah nemu. So semua orang ke gawa dia adalah.

Kami tiga tu mayuh berandau pasal keselamatan ba tempat kereja lebih-lebih agi construction tauka fabrication tauka oil and gas lah. Nyadi peninga ke meda podcast pemansang tu mayuh enda nemu keselamatan ba agriculture pen bisi ga safety ba agriculture pen diguna orang ga. Nyadi nama utai antara pekara ke dikemerat ke dalam uhh safety and health dalam agriculture tu. Enti nitih ke program kami ba dos suba deh kami bisi program ke mai kami wins wins tadi work improvement neighbourhood maksud nya tadi kitai tu mesti nyaga pengelikun kitai dalam kitai ngereja pengawa lebih lebih agi ngagai bala kitai ke di rumah panjai di kampung tu deh laban sida iya pun mungkin zero knowledge lah pasal safety tu nyadi uhh dalam taun dua ribu tiga belas kami bisi ngaga program tu aba

Ah nyimpan tong rachun ke udah kena dek. Oh. Dek nama PPE perlu kena dek. Hmm. Okey ande dek udah uh, udah udah ngerachun perlu nak dek nuci tangan. Utai hmm. kenyak lah. Oh. Basic safety lah. Tapi utai nya diguna laban sida tu zero knowledge utai kenyak dek. Yeah, yeah. Tapi apabila nuan nak practice pasal safety tu dari aba aba, aba site sida ya aba no sida ya bumai no sida ya berkebun. Hmm. So sida ya boleh penusah lah. Yeah. Ya. Uh, terutama ande dengan rachun. Rachumkan bisi grade iya one A one B iya bisi colouring nya dalam agi kaca empu lah enda sama dalam kitai ngempu use regulation lah so enti suba kitai bisi colour merah colour merah tu paling bahaya lah colour merah tu enti diatu nadai kena agi ba aba menua kitai nadai kena asai ku lah
colour iya dalam kebisaan rachum tu iya ngena Color coding. Oh kebisaan.
Kebisaan iya. Oh.
Kebisaan color coding maksud nyadi anti iya mira the active ingredient iya AI iya hmm. lebih tinggi agi. Hmm. Bukannya maksud tadi. Anti dia meda color label dia kuning ah. Ha. Ah iya iya kebisaan tadi pembisa iya ah, baru agi. Oleh oleh ngerintai ke aku nama pembisa dari uh, color coding. Iya iya daripada hmm. hmm. mira, ah, mira, kuning,

Berapa iya ngempu active ingredient laban nya ke bahan nama nya bahan kimia ke ulih contact enggau dek uhh nya ke ulih meri dek bisi penanggul lah uhh
nya alai kitai mesti ka ngajar sida iya bekeni enti dikena racun ba mata. Ba indu wang kitai mesti madah sida ngajar sida so nya lah program kami suba nya tadi ngajar sida iya basically baka ni enti nuan storage diri tu enti nuan kena laban tu kini nuan patut enti nuan masuk hospital mesti nuan ngemai CSDS nya awak ke dutur nyamai ka nemu nuan kena rachun tu nyadi nyamai dau ka ngatur tuwa lah nya basic lah utai ku nya bagi aku tang ba kitai rumah panjai tadi mayuh ra bedau nemu utai nya tadi nah. Uh, agi mayuh anak tu. Wow. Agi mayuh orang ngena utai tu nadai di kontrol, nadai ngena PPE. Uh, buai pun suka ati ja. Yeah. Ya. Uh, iban dia meda dia tu kritis kita mah panjang selalu umai utai kai. Utai, uh, yeah. Ya. utai nya nak nak nak nak na manah lah. Yeah. Nak manah ukai okay, sungai pengerai nak manah agai menua agai lah. Mm-hmm. Oh, nya mah. Betul betul.
Jadi lebuh nun ngajar utai nya ngagai orang rumah panjai tau ke agai bala petani kampung Nama respon sida iya? A.
Kemayuh iya sida iya bila udah meda kitai ngempu video, meda slide kitai, baru sida iya meda, oh amat, amat, amat kami ngaga utai ka tu. Iya. Ha. So maksud nya daripada nya sadi ari sepada sehari nya mungkin sida iya bisi awareness lah. Ha. Bahawa enti sida iya ngena rachun mesti ngena nutup idung utai ka nya deh. Ha. Tapi nya tadi lah isu siti isu tadi Baka ni sida ka meli utai nya anti daya enda nemu utai nya diguna sedia memang penting untuk sedia. Sida nakan meli lah. Nakan perintah ka meri lah kan. Oh betul betul betul. Naka ke diatu penting enda uhh penemu keselamatan ba agriculture tu terus dipelajar lalu asai asai anu sapa patut ngajar utai nya madah ngagai bala petani petani lah. Pekebun pekebun kitai. Utai tu.
Tetap dia guna uh, daripada suba sampai ditu sampai ila lah. Uh, nyadi opis ke bertanggungjawab tadi asai ku opis ke meri sida iya pengawa lah meri sida iya projek lah. Oh. Ah. Uh, nyadi sida tu harus mikir lah baka ni ka prevent utai tu daripada mm, farmers kita tu dikena penusah penanggul baka tu laban Yeah. penanggul dari segi kimikal tu ina peda tua baka Iya kena mata duko, iya kena tinga kayu enda peda tua. Chunto chunto penyakit.
Chunto tadi nuan gatal. Oh. Chunto mungkin nuan bisi sakit kronik. Oh. Okay. Laban mungkin kontiner kimikal dalam tubuh nuan udah kalu mayuh. Ya yeah, Then nuan pun enda nemu ama kimikal laban nuan ada knowledge. Mm. Nuan pun enda nemu nama utai CSDS tadi. Ya. Yeah. so, bagi aku Kesedaran tu mesti dipupuk kitai nyadi opis ke betanggungjawap tu mesti meri penerang ke chukup ngambika chunto setiap setiap iku farmers tu tadi petani tu tadi orang bumai tu tadi nadai salah seiku enti opis ke patut tadi tu ngambi mimit data meri ke chunto siku orang tu dah nadai Iya nadai laban nama. Mungkin sida ulih minta ba hospital. Nama kebuah MRI, nama kebuah nama enda konten kimikal ke bisi. Adakah nya involve enggau uhh sida iya gawa ari-ari. Nyadi data tu ulih di collect kitai lah untuk kitai membuktika utai nya bawa utai tu memang enti tu ngaga uhh mendedahka diri enggau utai tu, tu akan bulih risiko baka tu. Tapi ari segi data tu tadi enti iya enda. di di kolek tua tua enda ulih bejako pia aja meh. Ya betul ya, nya meh.
Nganyadi ah. kubai renimba gali. Ya meh ya betul nya meh. Okey.
Uh, sepemanja no nyadi uh, siku ari pekerja pengawa ba DOS ke megai pengawa ngemata ke orang ke ngaga pertanian kelimpah nya nama agi pengawa ke digaga lah. Umm kelimpah ari nya kami bisi ngaga audit lah. Audit ngagai baka sida ke company besai-besai lah. Company nanam sawit ke besai uhh lebih satu hektar ke atas kami sigi masuk dalam enam bulan sekali nitih ke grading lah. Bekebun uhh bekebun uhh laban sida bekebun ke besai-besai tu memang bisi register enggau MPOB lah. So kami bulih data ari MPOB then kami masuk siti-siti endur sida iya. Tapi ke mayuh ai tadi company ari luar, company ari luar baka company ke besai-besai udah establish nya tadi orang tu udah proper lah, udah bisi safety department, udah bisi macam-macam lah. Tinggal tadi uhh fokus aku maya nya lah, aku empu mindset maya nya, aku mindset fokus aku ngagai siti company kitai ba menua kitai tu. Laban ku meda dia chukup mayuh bansa kitai. So nadai orang nyaga bansa kitai enti kitai enda nyaga bansa kitai. Nya ke runding aku lah tapi enti dia meda. Company besai baka Trade Wind Saing Dabi ya orang tu udah proper. Udah bisi department of safety, udah bisi department macam-macam. Ya. So nadai orang nyina nadai penanggul tapi orang nya company ari luar maksud aku ukai ukai 100% bala kita gawa deh. Bisi lah tapi enda mayuh lah. Ya. Ya.
Mm, okay, okay. Nya salah satu audit ti gaga dia nya bisi ga imbut enggau promosi lah. Promosi tadi nya tadi lah baka wins tadi nya program nya adalah promosi lah. Pengusi ngagai rumah panjai meri penerang. Bisi ga dikangau sida pekeso meri penerang ngagai rumah panjai. Aku bisi sekali ba rumah aba song lah rumah Richard Richard Nuing eh Richard Nujong tu rumah Richard Nujong ke siti sekali lah ngau pekeso kapit empu program lah. So meri uhh meri jaku lalau meri talk lah ku kitai ditu meri jaku lalau meka ni kitai ka handle chemical.
Bekenang ke pakai soal tadi nah, enti seingat nuan lah maya program tadi bisi cover uhh cover bala petani di rumah panjai ke ni pakai soal tu. Uhh asai aku nadai sida iya cover laban iya asai aku masa nya mungkin utai ka diterang sida iya baka company tu. Mungkin sida iya kerja enggau kami. Uh. So sida iya bisi cover ses, uh, uh, pakai so lah. Uh, pakai so nya uh, lah. Oh, okay.
Tapi mungkin tu uh, mungkin uh, attention sida iya tadi bila non hari rumah panjai non gawa enggau kami, mm. non mesti kan nemu non dibayar orang berkata-berkata. Uh. So tu tu kewajipan nuan oleh claim kan nama. Mm. Mungkin bukannya lah tujuan oh. sida nya. Oh. Okay, okay, okay.
Mm. Alright. So Agi bisi nama pengau bukai dikerja ba ba DOSH Aaa aba dos ke paling aku aaa utai ke paling enda ulih enda dikingat aku sampai ditu aaa first case kami ba Sarawak suba aba pendawaan tu lah okay taun dua ribu asai ku dua ribu dua ribu sebelas tu first case seksyen pertanian maya nya kami bisi aaa bicara ngelaban siti company aba aaa Bemiri lah. So bila kami yalah kitai ukai background undang undang ukai kitai lawyer pun nah. Ah, ya, ya. Tapi bila baka aku suba nyadi IO deh. Hmm. So bila atai din kitai pun terubah masuk ke mahkamah dah nya tadi. Hmm, kerja nya pun hmm, baka kitai alah lah nyamai jaku alah lagu kita iban alah deh. Ya, ya. Ah, sampai kitai di di di diajar dia ukai dianu lah di dipadah ke magistrate mai nya kita perlu

Agi pun baka aku kala imbup enggau akta kawalan rachun perusak, akta kawalan padi dina beras, akta nama tu kuarantin. So mungkin knowledge nya antara kami dia tadi bisi empat lima empat iko dia kala kala imbup enggau kerja enggau akta akta kala nyadi enforcement lah. Mungkin senang mimit kami ka recall dei ngadu ka utai nya. Kecuali uh, skop yang mungkin berbeza lah. Ya. Yeah. Nya aja lah laban mungkin ba industri besai baka plantation tu dah bisi proper empu uh, storage, uh, signage, yeah. kena dah. Ya. Hmm. Jadi kami suba maya ba Jabatan Pertanian tadi maya kami jadi imposter tadi imposment tadi mungkin utainya pada kami ba store store aja Uh, nadai meda nya keluar nadai dipeda dikena orang ba luar lah hmm. nak sama ba plantation lah yeah. ba plantation dia mula Sampai bisi uh, SSR, bisi CSR report. Uh. Ya, bisi. So, bisi.
utai propa lah.
Uh. Hmm. Tapi nanti buat pertanian, buat skop kami suba, kami semina kak nemu, nuang ngambil uh, color merah dari berapa, oh. berapa liter, uh, kuning berapa, biru berapa, putih berapa. Hmm. So, mesti declare lah. Laban lesen ni ke dikontrol dah. Hmm. Dikontrol UPS tadi. Sama agak dengan beras, beras pun sama. Hmm. Nuang nanti nuang kedai runcit, nuang boleh nyimpan Enti enda salah ku sepuluh tan ja kedai runcit. Hmm. Sepuluh tan ke? Kenya lah ah, sepuluh tan. Oh. Enti nuan lebih dari nya uh, nuan pu uh, kelulusan dalam lesen nuan hmm. nuan lebih dari nya nuan pu ditinggang salah ka. Hmm. Uh, then Uh, peraturannya pun memastikan nuan mesti gantung lesen. Maka kita yang meda uh, safety gak lah mesti yeah, ya. safety yeah. polisi mesti digantung. Uh, uh, maka dia meda tadi lah

Enti daripada ari segi kimikal tu iya ke paling bahaya tu peda aku bila pre missing. Pre missing maksud nya bila iya nuang ke uhh rachun nya ngagai uhh maya iya ka nyukat nya kan kan bisi indicator empu mark nya kan balang nya kan so masa nya lah fume nya pansut uhh nya ke enda tau disedu tua sebenarnya meh tapi periti seba plantation sida iya biasa ngadu nya lemai.

Nama kebuah panas enda tau nah?
Uh, salah satu mungkin chemical oleh contact lah laban cuaca panas lah. Oh ya. Yeah, Dan yeah. ya macam we say chemical react.
Lah. Ya yeah, betul ya.
Yeah. Hmm. Yeah, yeah. Nya lai peritih ba sida ya, selalu ya lemai pukul 5 nya sida udah pre-missing, simpan sida dalam tong. Hmm. So bila pagi sida nyimpan nya dalam transport jalai terus terus spray lah. Oh, Ah, okey okey.
okey. Kena.
Utai nya nada, nada lari lah. Ah, jauh nada jauh beza lah sama nya praktis. Hmm. Tinggal baka kita madah orang kita berumah panjai apa indai tadi sedaya. Ah, biasalah bila kelang kabut ka jam 4. Ka jam empat, ya. Hmm. So utai tu nadai di nadai di tenya lah, nadai di titiah lah. Ya. Ha, mungkin tadi bisi setengah orang kena tong racun yang kangkah ai.

Pilas tiga kali lah gusak nuan tiga kali san ai gusak dah nya tebuk nuan singit ke nuan nuan mesti ngasing ke endur nya then nuan mesti ngaga baka chinese sida lah bawa tu adalah tung rachung dah dikena laban utai nya bisi supplier ngambi nya nulih dispose nya deh
nya lah. Enti iya ba penemu aku ka nguna nya baru ulih enti nemu nyimpan racun tapi deh ngaga ngaga nama tu tadi labeling baru. Oh, nyimpan racun ulih. Ah, nyimpan racun baka deh nyimpan.
Deh ngaga labeling lah, simple labeling ka temu deh lah. Oh. Anang deh nyimpan ai irup dia lah. Ai irup anang, ai kena mandi tau. Anang lah. Anang ga. Asal nya konten enggau tubuh anang tapi enti deka let's say lah deh madah ka nyimpan Mungkin baja eh racun A tu udah ka ambi mimit dah aku ka nyimpan ba ke satu liter. Oh. Ulih lah. Oh, ah, ulih okay. lah tapi make sure that labeling lah marking ka nama oh. untuk dia empu nama remadah oh. awak kena nemu nyak dia lah. Tong ah, racun. Racun tong racun lah. Oh, ti kena ah. ti ai nya dia kena kena ngeracun baru lah. Ulih lah. Kereti kitai ka nimbun ai, da nya ai nya kena kitai ngerachun baru. Ulih. Ulih nya.
Nya alai British ba plantation mai aku ba da suba kami uhh selalu nyebut Australia uhh ice washer tu kan bisi ba pre missing tadi ba tisi store tua then uhh ai beresi tu ai kena nuchi mata emergency uhh nama emergency ai wash tu kan ba dia nih ulih store nya ba dalam din water source pun nadai kan so nama baka ni kami ka Madah ke dia baka ni kami madah ok kita meli siti tong making dia air bersih baik kita masuk dalam portable lah. Oh, portable.
Uh, baka dia mada kita ngempu CDM dia tu. Mm-hmm. Dia mada CDM uh, second schedule kita dalam yeah. safety tu. Dia madah nyediakan air bersih. So perintih yang sama ulih kena ga. Hmm, ulih kena. So nas enti orang jalai ngaga jalai 10 kilometer nak kan ia pulai ke eh, channel sekusung baru ke ngirup ai. Ya, betul.
so tanya portable lah. Ni maya ke datai.
Ya.
enti kena enti pakai racun nya kena mata nya nadai ulih agi. Ya. Even ice washer pun bisa portable bau. Ah, bisa. Bisa portable bau. Hmm. hmm tapi nya tadi lah bila dalam industri tadi. Semua orang ka nyimat ka duit. Ya.
so ka nyimat ka duit tadi tapi enda nyimat ka nyawa tua. Ya.
ya betul betul. betul. Uh, aku pun ninga no bisi uh, mangku pengawa mega nyadi SSO betul enda? Betul ya. Ya ya. ya.
Boleh berkongsi ke berkeni ke transisi dari DOS tu nyadi DOS uh, officer nyadi tanya safety officer. Okey, uh,
Aku keluar ari dos dalam dua ribu lima belas, dua ribu lima belas lah, lima belas ke nya dan aku uh, kami tadi uh, semua kami pertanian staf pertanian ba dos masa nya ba Sarawak tu bisena hmm. miko tadi kami dipindah orang pulai ngagai uh, Jabatan Pertanian Semenanjung Malaysia lah. Hmm. So aku tadi uh, staf paling dudi aba Sabab Sarawak tu pindah ke lah laban aku agi milih eni penempatan dia nemu lah kitai pulai iya dia pulai ke orang baru ngai pulai ngai jau orang enda lama ngai pulai ke batang atu yang tadi lah tu tanggung pengawa bah so aku masuk ba enti orang kala agi iput orang kala ngena oversea flight mesti meda makis. Makis Makis Makis Malaysian Quarantine Inspection Service. Ulih cerita engka peninga enda enda kala ninga nama oh, oh nya. Ante kita ka ngemai uh, baka utai tumbuh, utai tam, utai tumbuh tu dalam bisi bisi nama tu bisi tanah. Mm-hmm. Kita sini ulih ngemai nya ngai pot. Mm-hmm. Uh, then even uh, bisi setengah buah pun baka buah mangga pun datuk baik kita. Buah mangga mansau nih. Buah mangga mansau.
Okay. Aku bisi siti kes ah maya aku din suba. Bisi siti kes ah indu indu ari Philippine iya gawa iya belaki bekawin enggau kitai Malaysia lah. Hmm. Tapi indai iya tadi ngemai buah nangka ah. Oh buah nangka.
Sigi buah nangka baik ngena lages. Hmm. Sikit orang kau oh, besai, besai, dia, eh? besai eh? Hmm. Uh, jadi dia tahan kami lah. Uh, nanti nitih nuan sini oleh ngemai tau. Oh. Uh, jadi nanti nanti proses prosedur yang kami dan sebab nuan ditahan. Jadi di di di nama tu di kuarantin dia hmm. buah buah buah nangka tadi. Hmm. So sehingga nya sampai dan madah kami madahnya selamat udah masuk ber lab apa semua. Hmm. Uh, nuan boleh ngambil barulah. Yeah. Ya. Uh, tapi anak yang tadinya bunuh sarak kandung. Oh, ngidam. Ngidam buah nangka hmm. bakampung lah, ber, hmm. bermenua dia lah. Hmm. Di, di Filipin dia.
Nah, lah, utai challenge lah nya, challenge oh. bakani nua neka handle kes tu. Ah, ada kah nya, sida ia mat indah tuai tu nanya, boleh anak aku melah tu, dan awak anak aku makai. Hmm. So dalam situasi kenya budi bicara lah. Ya, ya. Budi bicara bakani kita kak handle lah. Oh. Hmm. Kita kak madah sida ia utai tu nak tahu tu. Iban nama dah mangga hari India, mangga hari India memang nak boleh memang enda ulih masuk ke Malaysia laban iya pulai baru ngagai chemical tu deh ok nama kebuah uhh laban di India nyangka aku sida deh ngena chemical nadai limit enda bisi ku nyebut nuan tadi coding colour coding tadi kan mungkin sida deh mayuh ngena colour merah colour merah so bila bila sida iya bisi indu utai ke ulat tadi udah immune dia neh so bila iya masuk ke Malaysia Iya ulih ngerusak ka industri kitai lah. Oh. Ha, ke nya tadi. Ari ari bekeni, bekeni tau ngerusak bu, ari segi uh, produk buah tau ke tambak nya. Bila indu utai tu dah imun, ia ha. udah di spray ngena racun kita, ngena racun kita lebar racun kita itu let's say kita ngena kala kuning aja. Hmm. So sida dia agi ngena kala merah. Ya, nyu Enda nulih mati lah iya. Nyu teleba ku kering kan. Iya. Ah, okey okey.
Nya ke ulih ngerusak ke industri pertanian lah. Oh, okey okey. Uh, okey pulai ngagai uh, baka ni ulih gawa nyadi safety tadi. Hmm. Uh, jadi dalam maya aku gawa ba DOS aku bisi nyambung belajar lah. Oh. Okay, nyambung belajar dan uh, habis uh, udah grad tadi aku min, uh, aku bisa minta jadi safety officer lah hmm. saya minta tapi

Indai ku nadai tu pengerai memang nadai ulih bejalai sampai diatu lah so aku nguna ka surat nya medical report daripada doktor tadi so so nya lah dikena aku minta pinchen pinchen pilihan tadi tapi pinchen pilihan ukai ukai senang senang nadai minta lah ade mesti asal ade mesti ada cuti cuti cuti tanpa gaji dulu.

Uh, habis enggau uh, uh, resign enggau Sarawak Energy masuk enggau Sino Hydro lah. Hmm. Sampai dia tu tapi kerja kami lebih ngagai ubah headline lah, ubah headline uh, 33 kb. Hmm. So maya gawa ba construction baka tu tadi ubah itu electrical tadi uh, penanggul tadi kita nadai knowledge pasal pengawa tu lah. Kita semina ulih ngadu ke safety aja nah. Ya, ya, ya. Tang uh, sininja gak uhh management tu tadi nadai mayuh orang dalam ba site nya dalam opis bisi tiga iku aja kami. So bila tiga iku tadi nadai orang enggau communicate sida client enda ulih communicate enggau bala china man tu laban tai nemu lah china man tu enda tentu ulih enggau dep bejaku bah. Uhh sino nya company china man. Sia sino sino sino hydro lah.
So nyadi client tadi silalu ngiga aku. So bila ngiga aku tadi. Aku udah ngaga kereja ukai kereja aku lah oh, extra lah extra lah ukai safety officer uh, ukai safety officer gaya nyu nyu macam lah oh. Eh, dia ngerumah panjai lah uh, uh, madah ke progres hari tu nama lah jadi bagi aku tu sah lah nyu nangkut pengawa PR lah uh, ah, PR oh. lah macam lah uh, PE ke PR ke jumpa dia PR PR oh, PR oh. PR oh. okay udah yang tadi aku ngambil inisiatif laban hari-hari gak CB tu call aku pasal energy tu call aku sida empu chasman sida empu engineer call aku ka nak nyaut ngan nyadi laban yalah bisi ka kawan kita dian pia Ya, ya, betul. jadi kita tu enti ulih kita comply lah enggau sida ya dari segi ukai semina dari safety kita dari segi progress kita ka madah Hmm. mungkin uh, barang enda cukup kita ka madah nama ke beranak kerja dah Ya, pia ya, eh. betul. tapi aku nadai knowledge pasal electrical Hmm.

Dia kena nemu nama red yellow blue bah. Nya asas eh. Iya asas. Okey, jadi aku ngambil uh, ngambil program uh, nama orang madah program part time. Uh, uh. Kursus jangka pendek apa IKM Bintulu. Oh, okay, bisi kursusnya. Ah bisi. Hmm.
Ngagai siapa kakak kita uh. tahu Uh, nama tu? Ulih meri keni ke konteks dia. Uh, kita tau login ngagai IKM dulu ya bisi kursus jangka pendek empu. Kita ngiga link dia bisi form, hmm. isi nitih ke requirement dia nama ka minta ya. Hmm. Kita anyung nganyung kin. Then uh, beda lah kita bisa experience setahun ke enam bulan ke ngau electrical company hmm. internal wiring mungkin kita ulih ke ngau orang. Ya. Yeah. Okay lah tapi sama ada kita maya ke diri atau company kita maya kita

Ngaga ujung minggu ja, hari enam hari minggu. Hmm. Hari enam hari minggu, hari enam hari minggu tapi exam, hmm. assessment tadi dia mesti ngaga weekday lah laban EIU e ka nurun ka ka meda ka memantau lah monitor oh, lah yeah. monitor lah practical laban, kan? ya practical.
Hmm. So lepas dia lepas exam ya bisa bisa dua itu exam lah. Hmm. Siti nya rekumai sudah EOER.
EOER. Uh, ah, EOER tu uh, electric ordinance electric rule hmm. uh, jadi undang-undang tu mesti lepas dulu dek hmm. baru dia ngambil uh, assessment praktikal tadi ke uh, nyambung wire lah bapa uh, lampu bapa soket lah okay, okay. tapi uh, dalam praktikal tadi ia bisa contoh yang menarik dek um, tiga lampu dua soket Dua siti water heater iya meri deh empat jam ngaga ngaga nya ngaga litar nya ngaga litar nya ba bay nya deh bisi bay nya deh so udah ditemu nya dia bisi teori lah teori nya lebih ngagai teori nya lebih ngagai berapa enti deh enti deh enti deh nyambung uhh internal wiring tu ba rumah. De de ulih loping berapa iti lampu nya ari segi ari seket depan nya ari NDB depan nya deh berapa iti de ulih loping tapi ke nya leh ka ngajar de baka ni de ngira load load baka lampu kipas water heater peti air dah ke nya lah simple lah udah nya tadi lepas aku tadi utai tu udah lepas magang lah puji Tuhan lah laban Kitai pun enda enda ka ngereja pengawa enti kitai enda serius nih pia. Yes, hmm, jadi kitai amai mai fokus. Jauh enda berubah yang betul tu. Hari pertanian masuk uh, ngagai SHO nyu ngambil electrical. Ya.
Jauh mat ni. Uh, nya tuan lagi aku hmm.
murai kesimpulan nama aku uh. buat waktu tu nyadi ni. Yeah. So, nak cukup ngau wireman nya tadi hmm. laban wireman tu pun mayuh orang bisi wireman. Ya. Yeah. Uh, jadi attention aku memang kak ngambil Chasman. Oh, Chasman. Chasman okay. laban enti ku bisi Chasman baru ku ulih support company tadi hmm. dari segi progress lah. Ukai uh, maksudnya aku bisi nulis maka ni ku ka madah ke klien. Ya. Yeah. Bawa utai tok dah pasang utai tok empai nama penanggul. Hmm. Ha, jadi aku ulih berjakok imit lah. Ya, yeah, betul. So, danya aku minta part time ka, hmm. ngagai IKM Bentulu ka, huh? overhead, overhead saya L2. Dia madah Chasman L2 overhead underground tapi aku ngambil overhead. Overhead tu ada nikah lah. Deh niki semilan mita tiang deh nya iya bisi paling penting dia baka ni deka uhh ngaga wire stay nya binding deh binding wire stay nya deh nya uhh deh niki baka ni rescue enti bisi orang kena elektrik ba atas din baka ni deka rescue orang nya belajar mega lah sama ga iya bisi praktikal iya bisi teori tapi undang undang nadai agi undang undang sekali aja undang undang baya wire man aja enti undang lepas wire EOR tadi. Nang nuan nulih neruska utai nya. Nah nya nya ga pemedih ai lah. So udah ku ambih uhh Chasman L two ba IKM Bintulu. Oh meri besai terima kasih lah ngagai cikgu dia. Sapa ulih pedah lah cikgu. Uhh mayuh orang Semenanjung lah tapi bisi lah siko kawan ku dia cikgu ga lah Cikgu Boni lah. Bisi kawan lah Cikgu Boni uhh. Cikgu Boni engka bisi uhh meda channel tu. Uhh tu iya.
So iya lah cikgu menue tu mai madah aku madah anu datai kitu ukai nunjuk pemandai anu datai kitu belajar betul lah kitai datai kitai enda takut enti kitai ka belajar nadai orang madah kitai deh pandai deh enda pandai nadai nya alai bila tu orang set empu dia nuan mesti ka confident nya pia enti enda confident baka ni nuan ulih lepas nuan enda akan lepas udah nya tadi udah ku habis nya lalu tu aku udah register ba EIU dunya ti aku nguji minta. CAC, Certificate Authorised Competency enggau ECB lah enggau Sarawak Energy. So aku minta enda senang ka minta laban dek perlu lima kali shutdown lima ke nitih ke nitih ke form application form sida nya deh. Shutdown ba dini.
Ah, Kene. mana-mana lah.
Ah. Asal dia bisi task lima kali then designed oleh Achas main on site ari Sarawak Energy udah nya disukung ulih site engineer ECB udah nya di recommend to interview by project project manager ECB baru dia ulih interview CAC tu deh. Okey. Masa nya memang lama mimit laban dia ka ngante ka belajar shutdown baka ni orang adu switching mani ka meda lah ka bisi knowledge lah. Seh dah nya pegi interview, interview susah. Interview nya susah ari interview Asia Shore. Ha. Aku isiso dalam ha. 45 minit tu sejam setengah aku interview. Sejam setengah.
setengah. Untuk, Nyal, untuk ngambil pengawa. Untuk ngambil CAC
uh, 1 KB je pun servis lain aja. Ha. Ukai 11 KB, ukai 30 KB. Ya. Basic lah.
Dia mendak pemedia laban ukai nama utai tu ah. Hmm. Sangat-sangat bahaya anjing sama dah. Ya, betul. Laban dia imbup ngau elektrik tu ya, ya. ada pedak dia. Hmm. Nyalai utai tu bakal di Uh, dek mesti ka nemu lah. Mm-mm. Onsite dia mesti ka nemu baru orang boleh meri lesen tu lah. Ya.
Uh, uh, ukai senang lah. Betul, Ukai betul. senang lah ban. Dia ka nemu uh, masa ini kabel penelam ni erding. Uh, nama kebuah kabel tu spiak tu, nama kebuah nak spiak tu. Ya. Nama kebuah bisa anti climbing pun bisa murah dawai ke tajam-tajam tanya. Nama kebuah masang tu. Ah, Ah, bisa bisa setuju. sta- bisa standard ya, Ah, standard.
standard. Nya kumai dai standard lah. Hmm. Antek kripes nya udah nikek aba tiang tiga puluh tiga kb sebelah kb nya datai ba insulator nya perlu enda deh minta shut down antek deka deka nebas nama tadi kripes nya tadi utai nya sop nya standard megang nya alai deh meda utai to enda ulih beri cincai cincai mesti ka deh nemu prosedur dulu baru orang meri deh dalam interview bisi tanya tu nya sikit bisi antek interview CSC to iya ngasoh deh ngelukis tiang tu kan.

Uh, aku agak ulih ngadu pengawa safety ga. Mm-mm. Bukai aku ninggal ke safety agak bedau ga kerja oh. sampai dia tu lah. Uh, tapi bisa ga agak pengawa business ke rempu internal wiring oh, uh, ngadu bisa ga mm. menjadi subcon orang uh, electrical work bisa ga mm. mechanical bisa bisa kalau agak servis uh, bakal transformer bisa ga oh bisa ga bisa lah ukai uh, ukai expertise lah aku magang lah uh. dalam bisnes mesti bisa networking is networking adalah aset kita kan, ya. maksudnya yeah. bila ada bisa networking orang mereka nontas Nulih enggau kawan nuan ngadu lah. Hmm. Laban pengawa tu ukai semua pengawa tu ulih temurun magang. Ah, betul, betul, betul.
Nyadi beserita pasal bisi servis uh, wearing apa semua, bisi company dari empu kan? Bisa tak? Oh, bisi nah. Bisa aku uh, company aku register pas marahan. Mm-hmm. Apa uh, nama company uh, engkau bisi bala peninga ke

Em dia tuan laban enti kitai selalu ninga orang madah em enda ulih tuan nadai masa. Em bukai nadai masa tua enda bagi masa. Yes betul.
Ya.
Masa enda tetap bisi tapi enti nuan nemu magi nuan ulih. Em oh sigi ulih. Ulih ngena tenaga orang bukai ga. Betul. Betul. Ha.
Nya tadi enti nadai networking nuan ngagai nganggai ngaga management nuan ulih ngadu nya. Em enda ulih ngadu pengawa mungkin nya. Betul betul. Ha.
Dia nemu lah pengawa kitai safety tu.

Aku meh ukai ke madah aku bisi plan suba uhh utai tu kebetulan magang lah uhh tapi nya lah enti kita udah di udah di beban enggau utang tusah kita ka pansut ari seperintah manah kita manah kita gawa terus enggau perintah uhh ba luar tu ukai ga senyamai

Tu enti di bisnes nuan bos nuan kuli lah. Yeah. Ha enti nuan kerja enggau orang bisi ga perlu sida beka nya pulai baru neh. Oh. Nuan bisi ga project manager enti dalam construction nuan bisi ga beketo-keto tadi ha enda sama lah. Mm. Tapi nya tadi lah. Enti nuan ka ngereja pengawa nuan mesti bisi masa. Yeah. Enti nuan ngayanka duit pengawa nuan madah nuan ada masa nya ga.
Tadi ka tu enda seribu Enda seribu kata ke enda seribu daya. Ah yes betul.
Tiba-tiba anda ingat ke utai. enda seribu daya tak enda seribu dalih lah. Yeah. Yes. Mm, okay. So pemanjai aku nyebut berapa iti pengawa empat iti pengawa nah. Lebih kurang. Oh, agriculture masuk jadi metis ke dia? Markis.
Oh, Markis. Markis.
Markis. Jadi SHO dia tu jadi uh, si Chasman. Chasman. Chasman. Uh. Ah. Uh, ah. berkeni Nuan berubah, ke ni nuan ulih jampat ngubah tiun tu tadi, peneleba tu tadi, jampat adapt enggau ti nya. Nama prinsip ke dikena nuan? Actually satu ti kena aku pengurusan masa lah. Pengurusan masa. Masa dan nya enggau belanja lah. Laban semua course da sebut aku tadi nya semua da bayar neg duit. Betul.
Daripada wireman sampai chasman nya

Enti utai nya perlu dibelajar enti nuan enda ulih paham sekali dua kali macha lah. Ya. Tiga kali macha lah.
Betul. Ha.
Laban tu ka aku tanya. Hmm. Nya aku madah tadi laban ba luar tu nya sama dia ba dalam. Ya. Ha nya meh. Tapi sebenar ba nama kebuah aku ngaga aku ngempu ah, nama tadi drastik pula dia dari segi hmm. agriculture, safety, electrical hmm. laban

Uhh ulih lama enda aku kerja ke tu. Ya betul agi enda orang nguna aku.
Baka ni pengidup kita empu nya lah. Utai ke paling penting ari bisi tu nya alai bila nuan ba luar tadi uhh management tadi ukai semina ba diri empu aba belanja ka nyaga laban enti nuan uhh boros enda belanja tadi baka ni pun duit nuan amih mih.
Nya alai.
Iya lah mayuh ngena management walaupun orang enda meda tua tapi tua ngadu agi reh lah. Ya.
Uh, kenya lah. Te tua nadai uh, planning, nadai management, enda ulih lah. Pedis lah. Pedis, hmm. pedis. Hmm. Uh, hari transisi nari kerja perintah masuk ke sektor swasta lah. Ya. Okay.
Bisi ndak jaku. Kede dinga nak. Nah, saya mak nama mak badu kerja perintah. Ya.
Bisi tuan. Bisi. Bisi. Aku sebedau ku uh, decide untuk aku pincin tumu. Mm. Aku bisi nanya kawan ku lah. Mm. Kira kawan rapat lah. Nanya sida ya. Um, bisi sekeda eh, nak berbunyi lah. Oh. Maksudnya ngasuh nak ngasuh. Mm. Kenya lah tapi kita faham lah kawan ya mesti yeah, yeah. mengai meda tua tusah bah. Betul. Tapi bisi siko kawan aku sebab lah yang madah aku. Empat cukup untuk keluar yang madah aku. Anak mm. dulu. Mungkin iya peda iya jauh agi lah ari aku lah. Aku pun bisi nanya menyadi aku apai indai aku bisi madah aku madah ke bini madah aku ka beketo keto tapi family member nadai masalah laban sida iya pechaya ke tua aaa mungkin iya meda mungkin kita ulih lah tapi bisi kawan bukai bisi. Sila iya sida iya ukai meri enda reti bela. Hmm. Sida iya takut dia susah aja. Ya, betul betul.
Tapi mayuhlah bala kawan sampai dia tu agi pada kontak aku laban hmm. sida iya pun nemu nak ulih lama nuan dalam perintah ada madah. Enti nuan business mindset nuan ulih lama dia pihak lah aku sida iya lah. Hmm. Tapi bagi aku hmm, Mencha aja lah Uji ah, mencha lah. aja, ah, uji, uji lah. lah. Ah. Bukan nama aku gawa dengan federal agency. Hmm. Aku bisa lima kali dipindah orang. Ah. Lima kali dipindah orang dari dari Sibu ke Lebuan, Lebuan ke Kuching. Hmm. Ah, hari Kuching ngagai Kelai dua, hari hmm. Kelai dua ngagai Miri, hari Miri ngagai ngagai Seriaman. Hmm. Last ke Oba Aida Seriaman. Oh. Ah. Hmm. So uhh bagi aku enti anu baru nya udah biasa anu bagi aku lah. Bisi orang takut ti pindah oh takut enda ulih biasa ngan orang enda aku dah lama dua tiga bulan dah udah okay ku dia uhh tapi utai nya memang pedih lah memang pedih baka aku labuan semua memang pedih lah dia nemu lah labuan ukai anu anu anu ngidup ke diri lah semua utai ke meri tusah din magang bah liker din coklat din uhh kain murah lah tapi enda kang enda kain lama uhh uhh uhh.

Enda berapa ulih deh angkat kerja then stress nya tinggi. Yeah. Then belanja deh ukai madah kerja pintar mit gaji enda masuk ke belanja. Deh enda ulih enda ulih nyimpan belanja deh laban nya tadi lah duit nya di di belanja ke belama deh. Yeah, yeah. Nya meh. Expensive. Ya, nyadi enti baka aku diatu mungkin aku bisi yang pulai uhh enggai family, pulai ngeban anak then pulai gawa baru nyadi bisi masa. Bisi nama orang madah, bisi maya kerja bisi maya off ke nya deh. Ya, ya. Tu tadi, kita kerja aja tapi benda yang sama aja. Oh. Nyu boring ke deka. Ya, ya. Ha, nya meh. Okey.
Nemu tuan tu nasi gi rindu utai ke mencabar-mencabar. Ya tuan, betul.
Hmm. betul. Aba swasta tu layan agi kita nya nah cabaran dia. Ya, yeah, even dia meda aku bekeni cara aku ka handle stress tu. Hmm. Nya lain meda aku hiking, running. Oh, uh, ya aku bisi uh. bisi stuck-stuck nepu nya. Ya, nya dia nya dia meda nya salah satu cara aku handle stress aku lah. Oh. Leban anda boleh ke dia handle stress tu. Ente dia, dia stress tu kan bisi orang kuat makai ka. Ya. Yeah. Bisi orang kena aku hmm. ngambil pendekatan running, hiking. Hmm. Dua aja, dua aja lah. Segi pengerindu tuan tuan running atau hiking tu. Iya pengerindu agi pun kawan lah kawan tu nya lah enti dimilih kawan enti orang nya rani ngai kinuh sigi nitih nya. Lepas nya bejangkit lah tu. Iya sigi iya tapi nya tadai lah enti kawan nya cun sigi kia sigi kia meh aku siti da baka running tu manah laban kitai kerja safety tu mesti ka fit bah enti enda ada fitness nuan. Ya betul. Nantu berapa ga was kita ko. selalu berjalan ke site. Ya, hmm. nya meh.
Nya, nya lah tu, salah satu tujuan nya lah. Oh, ya. uh, tapi ide pun orang safety orang safety and health nak kan dia nak nemu utai tu ni. Ya ya ya, ya betul nya. betul. Alright. Uh, tuan nyuka datai ba pengujung segmen podcast tu muka kesar itu. Bisi pesan ngagai bala nembiak erda erba baru tu ngagai sida ke benung confused Ka milih ni bagi cita-cita aku tu semina ni bagi pengawa ke ka ditangkup aku kelebih agi ke sida ke udah pansut ari sekula enggai nyambung pelajar agi tauka sida ke udah tembu pelajar tadi nama bidang nama saranan uhh bidang mayuh sebenarnya bidang tu mayuh uhh enti enti madah nitihka minat tauga uhh bisi orang nitihka gaji ga uhh.

Kita ka enda. Tapi anang kita madah ketu lah. Oh aku ngai sekula. Uh, aku ka ngambil tentu enda ulih. Kita mesti habis dulu hmm. ada certain level contoh SPM, STPM, hmm. uh, diploma atau degree lo baru kita ngambil kompetensi laban education background tu penting agak ba industri lah. Ya betul. Uh, tapi bisa kita agak bidang maka electrical tu pun mayu mayu hmm. cabang ya. Hmm. Even dalam wireman, wireman kan bisa dua bisa single phase. Huh? Hmm. Bisi nama three pass. Uh, single pass tu untuk uh, internal wiring, mungkin three pass tu untuk industri. Then dia bisi chasman, chasman L1, L2, L3, L4. Jadi nanti kita meda ke depan lagi eh, ke depan lagi. Nanti kita meda uh, ba website Sarawak Energy dia tu, Go Green. Go Green sida yang mayuh madah ka ngadu ke solar, Ya. floating solar ba batang ai, ila floating solar ba murum mungkin oh. So Kita ulih milih ari pada wire man, charge man L1 terus ngagai L4. L4 adalah solar. Hmm. Okey. So dia tu pun udah Unima sudah bisa ngaga siti uh, kos untuk solar lah. Oh, okay. Solar dan kita boleh belajar ada design solar. Aku dah ngambil siti di Kumai sedaya Ko kati madah oh kod practice untuk solar aba hmm. ini mas uh, last last month aku dah ngambil yeah, ya, ya. yeah. Uh, udah keluar risalah udah pas lah okay. udah dia ya bakal tadi lah bakal EO, EOER tadi hmm. undang-undang enggak lah bisi De, bisi undang-undang enggak bisi bisi oh. uh, laban di Sarawak sebelah tu kita nak boleh on grid kita sebenarnya off grid oh. off grid maksud tadi uh, nak disambung dengan current grid tu. Uh. Jadi tu ila kita ulih nyambung ah. Uh, okay. uh, nya alai nya alai utai tu manah, utai tu baru ba, baru peda aku baru ka di implement nya alai dia bisi meda mai mai yo company besar besar company solar itu deh. Mm. Nanti deh uh, pusing-pusing ba pasal kucing mesti menda upiah kau jadi nyebut nama. Ya yeah, ya. Yeah. Iban aku pakai like interview sida ya. Mm. Kalau interview sida ya kalau nya lah gunalah peluang berkata mm. salah satu kebaru ke hidrogen hidrogen pun bisa Bisi uh, piping hidrogen pulkos gaga Unimas on. Hmm. Uh, bisi. Ba institut bukai bisi ke ni hidrogen? Setakat tu empat empat temu aku nadai. Pedau, pedau. Uh, aku bisi kalau ke ngambil kosnya uh, sarinya tapi empat bisi awak lah. Hmm. Lagi pun bisi mahal memang lah. Ya, ya. Nya tadi ngagai-ngagai kita ke kak ngagai electrical, hidrogen, ngagai safety kita hmm. kak nyimpan duit dulu lah. Ya. Laban kos berkata yang sitik yang mahal kedua susah dekat lepas. Laban bila iya susah ka lepas, market iya market iya manah. Market manah, Market gaji manah. pen gaji bulih tahan. pun bulih tahan.
Ya. Yes. So mayuh peluang kita Sebi- dalam pertanian pun bisa kita pun meda ditu Hmm. IoT Internet of Thing Hmm. kita ulih ngaga agi kaca ngena ngena app ja kita nyempu baja pun ulih sama. Hmm. So enti kit- ni man- ni bidang ka kita kita explore ja. Ya ya. Ditu nya main TikTok bisi Hmm. semua bisi anu kita meda lah. Ngenang agriculture tuan, aku ingat nuan bisi siti apa tu uh, tanda kita ke nyebutnya lah TS nama arti ya oh TS hmm. tu tuan ya maka hmm. professional technology oh professional maksud yang tadi da, yang dikumai orang TS yang tadi ya tadi bakal label IR lah oh. tapi bakal ngaku TS aku adalah biotech lah biotechnology hmm. so masa masa kita present ngau import mainnya hmm. dia nanya dia lah nama Nama nama rumah dah kreativiti ke digaga deh lebih daripada projek deh semasa maksud nya model ke udah bisi chuntoh petigasyen. Petigasyen tu uhh enti anu uhh enti nuan ngadu ke petigasyen nuan mesti diatu lah mesti bisi wifi mesti bisi elektrik. Let's say nuan ke Kapit mungkin dua dua nadai kan. So masa nya kebetulan dalam dua ribu dua belas aku bisi siti projek ba Kapit ngadu ke petigasyen projek lah ngadu ke chili enggau tometo so Bisi add on aku dia uhh aku nge aku generate power ngena inter nama orang madah nya inverter inverter ngena bateri tu kan Aa. kena generate power water pump. Oh. Okay. Then kena backup plan aku s- masa nya aku bisi meli siti panel solar lah. ulih backup backup plan lah in case tu enda begerak iya tu ulih begerak kena bejalai ke iya kena bejalai proses laban mitigasi elektrik nadai iya wifi nadai mm-hmm.
so tapi add on aku ngagai aku ngempu uh, project paper maya aku nganjur ngagai inboard so banyak lah mm. aku explain dia bakani calculation solar ambu mm. bakani aku ngadu ke Betul tadi lah iya. So bapa jam nya ulih sustain bapa kali ku ulih mansang kin bapa kali baja ku ulih running ntu ku nya lah. Hmm. Actually model nya udah bisi ari ari jabatan pertanian magang lah tapi yeah. iya ka meda dek ngaga utai nya uh, lebih fleksibel enggau enggau tempat dek nya. Hmm. Baka ku tadi madah nadai api enggau magadai wifi deh. Alright. Oh nya lah challenge lah. Baka ditu nya mai ditu udah bisi api oh, bisi elektrik ditu. Dah bisi, bisi wifi. yeah. Nadai wifi bisi Starlink dia ulih kena app aja. Ah, uh, tapi Ayau dia meda ditu bisi ga latest ga aku meda nupai manuk nadai bawek. Masih meda ba tiktok nan. Ah bisi bisi iya nyembur enggau betul EEM nya madah. EM uh, effective microorganism maksudnya microorganism nya hidup. Hmm. So nya ke makai makai manuk tadi lah. Ya ya ngambil ke muai ammonia. Ya betul.
Yeah. EM nya boleh agak kita tu. Dream pool agak.
Boleh. Aku mau agak EM tu sebab. Oh okey okey mungkin ba podcast ke ke datai lah Kitai masuk dalam agi dalam agriculture tu leh. Ulih tuan ulih. Ha, mayuh tu sebenarnya kat tanya ke tu, ke tanya eh, apa petai gasi, nanya pasal apa tu betupi ke jelu. Ha, ulih tuan. Ulih lah.
Okey. Uh, bisi pesan ke perlu di dituju ngagai peninga podcast pemansang episod ke-8. Pesan perlu di aku harap kita ha. ulih uh, terus ninga podcast tu laban podcast tu mayuh meri share kita pemansang hmm. bukai madah ke uh, pengelania kami aja tapi yeah. pemansang dia bansa kita kelebih lagi betul even dalam safety elektrika ngau tanam betupe ya yeah.
okay. Okey, terima kasih tuan lepas udah sanggup datai bagi masa bergulai ke aku dalam podcast pemansang tu. Aku cukup-cukup rindu hati lah. Uh, ninga kunci penemu hari nuan. Jadi, um, ngarap ke buat episod ke datai lah. Boleh berbagi uh, penemu baru lah ngagai bala peninga. Ngau lebih dalam lagi. Laban ba podcast tu peninga aku kami duai berandau utai ke dasar aja beda masuk ke dalam agi. Ya ya. Ya. Alright so naka nya aja terima kasih tuan. Okay. Bertemu baru kita dalam episod tiga ratai.